l-14 ta' Wissu. Tifkira obbligatorja ta' San Massimiliano Maria Kolbe, saċerdotu martri. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu dsatax, versi minn tlieta sa tnax. U resqu fuqu xi Fariżej biex iġarrbuh u qalulu, Jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżda hu qalilhom, Ma qrajtux li sa mill-bidu l-Ħallieq għamilhom raġel u mara u qal, Minħabba f'hekk Raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma' martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk, mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla, m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu, Mela allura għaliex ordna Mosè Li żewġha jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibgħatha. Qalilhom, Kien minħabba l-ebbusija ta' qalbkom li Mosè takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom, li min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju. Qalulu d-dixxipli, Mela ladarba din hi l-kundizzjoni tar-raġel mal-mara, ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżda hu qalilhom, Mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm ewnuki li jitwieldu hekk minn ġu f'ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-saltna tas-smewwiet. Min jista' jifhem, jifhem. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. X'inhi l-intenzjoni ta' Alla għall-istat tal-ħajja tagħna, kemm jekk miżżewġin kif ukoll jekk mhux miżżewġin? Ġesù jittratta t-tema tad-divorzju billi jieħu lis-semmija tiegħu lura għall-bidu tal-ħolqien u għall-pjan ta' Alla għalina l-bnedmin. Fil-ktieb tal-Ġenesi, Kapitlu 2, versi minn 23 sa 24, naraw l-intenzjoni u l-ideal ta' Alla, li żewġ persuni li jiżżewġu għandhom isiru tant magħqudin bejniethom b'rabta li ma tinħallx li jsiru ġisem wieħed. Dan l-ideal insibuh f'Adam u Eva. Huma ġew maħluqa għal xulxin u għal ħadd aktar. Huma l-mudell u s-simbolu għal dawk kollha li kellhom jiġu warajhom. Ġesù jispjega li Mosè ippermetta d-divorzju b'turija lill-poplu li tilef dak li kien minn dejjem l-ideal. Ġesù jgħolli 'l fuq l-ideal ta' stat ta' żwieġ quddiem dawk li huma lesti li jilqgħu u jaċċettaw il-kmandamenti tiegħu. Bl-istess mod, Ġesù jpoġġi ideal għoli għal dawk li b'mod liberu jirrinunzjaw għall-istat ta' żwieġ għas-Saltna tas-sema. Kemm dawk li jiżżewġu kif ukoll dawk li ma jiżżewġux u jgħixu għas-servizz aktar mill-qrib tas-Saltna ta' Alla, b'mod speċjali fil-ħajja kkonsagrata bħala qassisin, patrijiet, sorijiet jew lajċi kkonsagrati, għandhom sejħa individwali minn Alla, u kollha huma għall-glorja ta' Alla. Il-ħajja tagħna fir-realtà mhijiex tagħna, imma ta' Alla. Hu jagħti l-grazzja u l-qawwa lil dawk li jfittxu li jimxu fit-triq tal-qdusija tiegħu fl-istat tal-ħajja tagħhom. Tfittex għajnuna mingħand il-bnedmin ta' Alla biex tagħraf aħjar x'sejħa għandu għalik? Jew jekk diġà qed tgħix din is-sejħa, tfittex għajnuna biex tgħixha bl-aħjar mod u bil-qdusija li jrid jara fik Alla? Issom lil xi saċerdot bħala direttur spiritwali tiegħek biex miegħu tiskopri dejjem iżjed Kif tgħix il-pjan ta' mħabba li Alla fassal għalik? Mulej Ġesù, is-sejħa tiegħek biex inkunu qaddisin tiġbor fiha kull stat ta' ħajja. Qaddes il-ħajjiet tagħna bħala miżżewġin jew mhux, ħalli aħna nkunu nistgħu ngħixu bħala irġiel u nisa li huma kkonsagrati lilek. Agħmel li aħna mhux biss ngħixu u nagħtu xhieda tajba fit-twettiq tal-istat tal-ħajja li ngħixu, imma wkoll li nippromwovu ż-żwieġ jew il-ħajja kkonsagrata bħala dik li wieħed jibqa' fiha b'fedeltà sal-aħħar ta' ħajtu, hekk kif urejtna int li għandu jkun bit-tagħlim u l-eżempju ta' ħajtek.